Häerzlech wëllkomm. Gudde Moie Gilles. Gudden Owend Pit.
Wéi geet et?
Ma jo sécher.
Ma jo, easy, alles easy. Ah, wat e verrécktent Joer, hä? Nee? Jo, natierlech.
Bësse schonn.
Kann ee soen, esou wéi déi lescht 3 Joer iwwerhaapt, ne? Esou wéi déi lescht, Moment, 37 Joer. Dat souwisou, mee ech mengen esou déi lescht 3 Joer, esou ab 2020 war alles esou extrem opge, ofgefuckt gewiescht esou. E bësse schonn an de Medien, wéi och am Privaten ass vill geschitt. An och bei Kaméidi ass vill geschitt dëst Joer a bei eis. A mir haten awer ëmsou vill an ëmsou méi Musek fir eis bei Laun ze halen. An dofir si mir haut hei, géing ech soen, fir. Voilà, et ass nämlech nees esouweit. D'ganz Welt huet drop gewaart, mat Spannung a mat Freed. Kaméidi presentéiert seng Top Ten. Bescht Albumen 2022 als gudden Ofschloss vum Joer. Ech hunn d'ganzt Joer drop gewaart, op deen Dag, wou mer dat dote maachen. Natierlech, natierlech, a jiddereen, ech mengen, ja, gëtt keng Diskussioun.
Ech mengen, et war krass, wann ee lo een Album huet, wou bei mir zimlech, zimlech vill op der Lëscht wäert stoen, deen hunn ech effektiv d'lescht Joer am Januar esou, ah jo, Dat muss ech mer opschreiwen, well deen muss drop kommen an deen ass och effektiv drop. Ech hunn zwar vill Alben wahrscheinlech vergiess, esou wéi s du héchstwahrscheinlech och, déi entweder laanscht eis gaange sinn, mee mir hu probéiert et simpel ze halen, well soss kéint een elo eng Top 50 draus maachen, well ech menge genuch Material hate mer dofir net, dat ass kloer. Jo, et ass schonn haite schwéier eng Top 10 zesummen maachen, well mir hu se zesummen an denke se esou, ah Merde, elo konnt ech dat do net drasetzen, esou. Ah, ah, ah, egal ja okay komm ja. Me ja wir mussssen 10 10 as eng gut eng gut run zuuel denken ech ne ja an äh, ja bün als du durchgekämpft alles wat jo herauskomm ass von internationale bands vun großen bekannten an wie auch man der bekannten an schwamm als lech den so hast man du bist gesud war denger lech as an noch umgedrehnt äh, hun aber relativ viel underground sachen fanne dran bis ja, so ziemlich ziemlich ich ha go e moment nach dru geduet me Dat dofir kréie mer definitiv keng Zäit méi, mä dat ass vläicht e But fir vläicht d'nächst Joer. Et si vill Alben, wou ech mer driwwer, wou ech driwwer geduet hunn, esou, hm, wat solls de mat deem Album maachen? Engersäits ass e gutt, engersäits huet en dech awer och enttäuscht. An do ass mer eben déi Idee komm, fir vläicht an der Zukunft och eppes ze maachen, wou een einfach iwwer einfach batter Enttäuschungen, well do kéint ech der e puer opziele vun dësem Joer, gell,
leider, gell. Mee et ass wéi s du sees, also eis Lëschte sinn, mir hunn definitiv e puer Gemeinsamkeeten dran, mä et ass Ass zimlech underground, vläicht eng bësse méi Mainstream Band bei mir, ech mengen och vläicht eng eng méi Mainstream Band bei dir. Eng zwou vläicht, jo, jo. Dat dat war et dann.
Mee du hues gesot, international ass vill geschitt, mee et ass och vill hei zu Land geschitt an et wär och ongerecht net eis Jongen a Meedercher vun hei, ze vertrieden a fir awer do keen ze beleidegen, well jo, mir hu se definitiv gelauschtert, deen ee méi wéi deen aneren, hu mer geduet, mä mir soe se direkt um Ufank, well se egal wéi an eisem Häerze sinn a well mer se appréciéiere fir dat, wat se maachen. An voilà, du hu mer eis geduet, ok, da probéiere mer déi Releases zumindest ze erwähnen, wou eis wichteg waren dëst Joer a mir hunn der definitiv vergiess. Duerfir Deet eis e Léiwche lo scho Leed, dat ass, dat ass gesot. An da wollt ech mol direkt mat, jo, ech, ech, eleng well, well se dëst Joer bei eis an der Show war, wollt ech eng Kéier Ghost Noise erwähnen, déi dëst Joer bei ons an der Show waren, genau esou wéi Pleasing, wou och ganz vill gemeet hunn dëst Joer a wou nach ëmmer fläisseg, fläisseg drum schaffe sinn.

Genau, genau. Ja. Hat man ja. Sleeper Skills, hat man What Remain, mir hat de Blanket Hill, wo eis Dieren drin opgemäht huet, fir guten, anständigen Hardcore, große Merci und, und, und, Absolut.
und den David, pardon. Dann ja, den Pre-Eater, ja. Pre-Eater ja. auch im stark do. Ich meine, du wärst aber echt nächstes Jahr gehen, bis du ein Album wert droppen. An mé mir si gespaant, mir freeën eis drop op alles, wat d'Lëtzebuerger Landsleit maachen. 2023 gesäit gesäit gutt aus an
mécht Bock op nach méi, Maartel. Mee ech géing soen, mir hu lo scho rëm vill ze vill Zäit verluer, well et wäert eng laang ginn. Pit, erzähl mol. Jo, mir probéieren dat ze speedrunnen.
Wat awer nach, ech wollt nach e puer kleng Saachen opzielen, déi elo net an d'Lëscht gepackt hunn, wéi zum Beispill Blüder's Nord, zum Beispill Ellende, Äh, Heth hat ech nach. Imperial yes. Triumphant, iwwer dee bësse rose sinn, dats net dat lech Kontra maache Min je. Shadow Intent an Watain, Dir an anstännegen Comeback des Joer gefeiert hunn. Wat hast du na sou denger seit?
Ech hat äh, dräi Alben opgeschriwe, wou mech bësse spéit iwwerrascht hu, well ech vill ze spéit zoukomm sinn an dofir wär och lo ongerecht fir déi mat an d'Lëcht ze huelen. An dat sinn dräi Alben, wou sech och mega krass ënnerscheeden. So enke Re Revocation mat Nether Heaven, wou

dass ech et net konnt an an och lo net wëll un engem Stéck lauschteren, dat muss de man muss Devin Townsend Zäit sinn fir selbst ze lauschteren an dofir ass dat och net op d'Lëschte komm. Ma jo, da géif ech soen, fänk mol un. Absolut. Soll ech ufänken? Fänk du un, mäi Jong.
Fänken ech un. Plaz 10 hunn ech Diren Gray mat Phalaris, Phalaris, ech weess net genau wéi se et ausschwätzt, Phallus. Phal, Phallus. Voll Mist. Jo. Niren Grey mengen eng japanesch Band déi mer allen zwee immens gären hunn an mhm. äh, ech géif och soen Dir se gréissten Deels iwwer mir an der Lëscht, well ech eben de Fanboy sinn. Awer net nëmmen do wéngs a wech fan den neien Album ass och gut, obwohl ech en am Ufang net esou wierklech um Radar hat ne. Ech menge äh, kee vun eis. Jo, an dee Moment war en do an ech hat e komplett vergiess an da war ech esou, ah jo, deen ass och raus. An dann hat ech en awer gelauschtert an ech war direkt esou mat Freed erfëllt, well bon, et ass natierlech, si hunn net ganz vill un hirem Sound geännert, et ass e klasseschen Dir Grey Album, verréckt, harmonesch, deelweis emotional, awer och e puer kleng Iwwerraschungen, hei an do mol e bësse méi aggressiv Saachen, wat mech erstaunt hat, well ech hat geduecht, se géifen e bësse méi an eng méi lues Richtung goen. Awer an bémol hunn ech dann e Lidd, wou Blastbeat dran ass, wat ech vun hinnen nach ni héieren hat gehat, gell, ne? Kyau gëtt drop alles, punkto Gesang, gell, absolut Master-Sänger, gell, an dofir, jo, trotzdem, fir mech verdéngt e Platz 10. Jo, d'Irene Grey ass effektiv och laanscht mech gaangen an ech hunn deen Album einfach och dëst Joer op d'Säit geluet. Mee ech sinn iwwerzeegt, datt ech wäert datt ech wäert eralauschteren. Dat déi puer Saachen, wou ech héieren, déi ware richteg gutt. Wann ech elo bei mär kucken, ok, Plaz 10 gëtt vun enger Band ageholl, wou mir och dëst Joer d'Éier haten, e schrëftlechen Interview ze maachen. Dat ass e bëssen eng One-Man-Band aus Indonesien, Pure Wrath heescht se. An den Album heescht Hymns of Hymns of the Woeful Hearts an dat war esou e bëssen en Wuuh. Dëst Joer war bei mir net ganz vill Black Metal gelaf, muss ech soen. A wann, da war et éischter Ufank des Joers an et war och genau déi Spart, wou dat do erauskomm ass. Ass atmosphäresche Black Metal, wou och an d'Geschicht oder an Déi net esou schéin Geschicht vun der indonesescher Kolonisatioun an all déi Saachen, wou bei hinnen do schif gelaf sinn, bon, fir elo ze vill an d'Detail ze goen, bréngt et net, well ech weess d'Geschicht och net ganz auswenneg. Mä ech hunn, ech hunn den Interplay cool fonnt, eben well do eng friem Sprooch ass, wou zum Deel sech do ragemëscht huet mat de, mat der Brutalitéit a mat der Atmosphär. An dann hunn ech geduet, ah komm, ech hunn dee wierklech vill gelauschtert, deen huet definitiv eng Plaz 10 verdéngt.
Jo, du ass bei den Album enke ze lauschtere ginn mm. äh, Mofang och ebe grad wenn man wëz den Interview mat hinne gemaach ass ne an äh, jo dat ass och gut ansteg aggressiven aggressiv Musik muss ich so an hab och ziemlich gefall gehabt dann ja an hat, hat definitiv seng Momenter meng huet mech bëssen deelweis yeah. un so Sache wie wéi Wolls in the Throne Room erinnert oder Deelweis och Ja, ufanks Alcest Saachen waren sou bësse mat war vill dran. atmosphäresch op Ja, alle Fall, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Soe mer weider. Äh, Platz 9 hunn ech äh, Whiteward äh, mat False Light, äh, déi trotz äh, dem Krich an der Ukrain gepackt hunn, dëst Joer verdammt gudden Album ze produzéieren. Mir hate schonn hei zum Beispill hei iwwert se geschwat gehat. Si mëschen se bësche Black Metal mat mat Jazz-Elementer. Mm. Menge sinn zum Beispill och Saxophon och op der Bühn triede se mat Saxophon op ne. Dës Kéier den neien Album ass dat fléisst dat da bëssen sou méi aneneen ran. Et ass vläicht deelweis e bësse manner Black Metal wéi et dem éischten drop. Mee Et ass also sinnlech net ze schued ze weird ze sinn. Dem heiten Album, et ass e bësse nass heiansdo, weird, awer op eng immens interessant Aart a Weis. An ech fannen dat dat mécht den Album extrem eppes aus. Et sinn natierlech och immens aggressiv Momenter dobäi an dann erëm roueg Momenter dran an immens gäil Atmosphär vun hanne bis vir an ech hat deen wierklech oft gelauschtert an wow, jo, definitiv Top Tier. Das definitiv ja.
stark Stück. Ech schönen vielleicht och net soviel gelläuscht hat wiest du weil dat ich wissen ich, ich war er einen gewissen übersättischen nur black metal ich meine se nur mega löscht ja, äh, ja, ganz viel dat, dat, ja, dat kann ich mal denken nee, nee, also stark genau whiteboard dann ich denken dass du schaffen dass bei ihnen natürlich positiv weitergeht auch mal dem impact zu de kriechlo

méi net ope wär. Et kléngt mega bizar, wat ech soen, mee Makes sense, ja. Ja, äh, ech versti mech. Ähm, House of Ja, ja, ich Sand- verstehe das auch. House of Sand ass sou e creepy psychedelic Doomëschen an si kee wo wéckeg ge an Doom lauschtert. Mee Ja, déi Doom ja. Elementer, wou do dra sinn, gi richteg ginn der richteg ënner d'Haut an ähm, lo zum Beispiel den Titel, wou drop ass Demon of Noontide, gell, dat ass Sou e creepy Lidd. En huet deelweis eng mega hell Stëmm an dann awer och guer erëm net, an en huet nach erëm weibleche Gesang, wou se mat erabréngen. Dat war wierklech en interessanten Album, wou ech einfach driwwer gefall sinn, alt erëm op Bandcamp esou. Eleng well mer de Cover esou zougesot huet a well de Cover mech och un de leschten Album vun Opeth, In Cauda Venenum, erënnert huet, well en esou en edlecht Bild representéiert.

Ah Gott, nee. Komm mir zeie weider am Wahnsinn. Zeie weider. Äh, wo si mer? Ech komme komme be 8. Waachen ech Immolation mat Acts of God. Äh, Immolation, wien se net kennt, kurz dengen äh, geieren sech praktisch zur eischter Stonn vum Death Metal äh, schon en Artscher gegrënnt. Er hat ëmmer schon e bëssen hireieren egene Sound, äh, den bësse schwéier ze beschreiwen ass. Ähm, Géif soen, ech géif et net Technical Death Metal nennen, awer ech géif et och net net Technical Death Metal nennen. Ech weess, dat gëtt elo wéineg Sënn, mee et kann se vläicht manner mat Necrofist, Necrophagists vergläichen, éischter mat mat Gorgoths, vläicht awer méi angeneem ze lauschteren wéi Gorgoths, ne? Wann dat elo iergendengem eppes dobaussen eppes seet. Wann engem nees eppes seet, da versteet ee mech wahrscheinlech. Op alle Fall, déi hunn mat Acts of God, also Ech hat déi Band vun e puer Joer fir mech entdeckt gehat, obwuel se schonn laang do sinn. Immens gäil Diskografie am grousse Ganzen, gell, immens vill Hit-Albumen drop an Acts of God fannen ech erëm e gutt Stéck besser wéi déi Virgänger, muss ech awer trotzdeem erëm soen. Ass awer kléngt erfrëschend. Ass brutal, dass Death Metal, dass also dass dass dass old school, awer och esou den hiren eegene Sound sou bëssen dat dat dat ver bësse verréckten verréckte Sound gell. Immens gäil Band an top, wierklech top Tier. Do muss ech och definitiv eralauschtere well deen ass och laanscht mech gaangen, also do muss du mer dann enges besseres beléiere wéi s de grad gemeet hues, mee ech wäert mer dat dann awer och nach definitiv eran eralauschteren. Wat hunn ech op menger 8 stoen? Och eppes, wat ech virdru guer net kannt hunn, mä wat ech duerch ganz vill Reviews an esou gelies hunn a wou ech e bësse stutzeg gi sinn. D'Band heescht Aeternam an den Album heescht Heir of the Rising Sun. Esou, a laut deene Reviews gi se ganz oft mat

Folk Arabic méissegen zougeordnet. Dat huet mech bëssen bëssen wierklech iwwerwältegt, well do si wierklech verschidde Passagen dran, wou wou wierklech extrem symphonesch kléngen an awer och extrem brutal, ouni datt et zevill. Also wéi soll ech soen, ouni dass et ze vill friem kléngt, ech menge mir, mir si grouss Anwärter vun esou Bands, wou esou Saache vermëschen. Do fält mer Keep of Kalestin an oder keng Anung wee nach. Gelt wéi gesot Flash God Apocalypse souwisou an ech, ech kann deen Album nëmmen empfeelen an en zielt am Fong, en zielt éischter eng historesch Geschicht tëschent dem Roman Emperor Empire an dem Ottoman Empire an dass esou. Sou de Fall vu Konstantinopel e bëssen, dat dat wëllen se a verschiddene Lidder duerstellen. An dass dass en eng Geschichtsstonn am Symphoneschen an am Death Metal erzielt. Oh, cool. Also ech hat och nach guer näischt dovunner héiere gehat, awer esou wéi s de lo grad beschriwwen hues, dat kléngt mega interessant, muss ech soen. Jo.
Also et et et mir hunn jo nach aner Alben elo op der Lëscht drop, wou ech ähnlech Anekdote wäert hunn. An dofir, ech fannen, dass déi ëmsou méi op déi, op meng Lëscht dann an deem Sëch, an dee Sënn passt. Okay, gutt, gutt. Zéie mer weider, komme mer scho bei Plaz 7. Oh, absolut! Do hunn ech Sealan Arder mat hirem drëtte Studioalbum, deen och self-titled ass. Jo, Season Ardor sinn eng relativ jonk Band, hunn awer scho vill vu sech schwätze gedoen. Och ganz bizarr, bizarre Stil, an deem se Blues, Gospel mat Black Metal, Extreme Metal mëschen. Jo, esou Neo-Soul gi se gär, gi se gär gestempelt. Wat och ëmmer dat genau heescht, weess ech net, mee. Ech fannen, Balthazar seng Band. Ech hat se am Ufank hat ech bëssi Schwieregkeeten mat hinne gehat fir se sou ze lauschteren, awer ech fannen déi sinn vun Album zu Album ëmmer besser ginn esou ne an de neisten Season Other Album ass wierklech immens immens gutt vun hanne bis vir, och mega crazy immens immens crazy Stécker drop gell wierklech yeah.
Sou, äh, Klengt heiansdo bessen wierklech no engem Mitschmatsch, awer et ass esou gutt zesummegesat, gell, an mecht esou Spaass et ze lauschteren. Ech hat der gëschter nach am Auto e lafe gehat, gëtt dat dach dobäi, jo ass immens gutt produzéiert, ne, an ech fannen den den de Gesänger, de Manuel Gagno, hien huet esou e coole Gesang, gell, hie bréngt wierklech esou dat dat an den Element wierklech déi déi Stëmm fir och Gospel ze sangen esou den den dat Düstert esou. e bëssen Krämpes domat an ech di mer och elo nach deelweis schwéier. Ech kann net de ganzen Album lauschtere, well et deelweis e bëssen zou weird ass. Ech fannen se awer net manner schlecht muss ech soen. Nas kann de moment bëssen ustrengen, sou bësse wéi wéi äh, Imperial Triumph Fan man yeah. jo och en neien Album released gell, Dir noch ultra ustrengend ass gell, war och mega mega geil an äh,

Lo virun allem déi lescht puer Méint war et e bëssen roueg ginn ëm Kaméidi no baussen an mee bon, déi nei Saison kënnt, also mir trauen eis awer erëm un der Leit. Neit Joer, neit Concerten, jo. Neit Joer, neit Gléck, kann ee soen. Sou, dann kommen ech elo beim Platz 7 an ech mengen dat ass, Ee vun deenen Alben, wou mer gemeinsam hunn, ech mengen do kënne mer elo mengen ech allen zwee e bëssen driwwer troteren, e wonnerschéinen Album, e wonnerschéine Mann mat enger wonnerschéiner Stëmm, de Manno erënnert mech och deelweis e bëssen un dech Pit, an zwar schwätze ech vun der vun der neier ultimativer Black Gaze Band Carter Jeff mat Liminal Ride. Ja Steph Gaze, Steph Gaze nennen se sech.
Ah, ja, okay, den ee seet Death Gaze, den aner seet Black Gaze, ech weess net, dat ass fir mech egal, egal wat, wei, wéi se Ja, war. egal, das ist egal. egal. Se sinn, se si gutt, se sinn einfach nëmme gutt an hien ass e Bëff mat dem Organ, wou en huet an deen Alu war wierklech richteg, richteg gutt.

Immens immens gudden Sang an wann der Bock huet kënnt der och net de Youtube Channel Kaderwax Academy heescht deen gell wou en Vocal Lessons gëtt a wou se Reaction Videos maachen iwwer aner aner Sänger an esou ganz interessant jo och hiert selwer wierklech top top top an ass och den ass och op menger Lëscht an.

Deathcore Elementer dran, Death Metal Elementer dran an dann esou déi roueg Elementer dran, dat ass immens ofwiesslungsräich an dat ass e schéinen aggressiven Album kann ee soen ne. Jo ech mengen ech perséinlech si mat Kaidaschef a Verbindung komm an dann och net mat deem dote mat dem Album virdrun Äh, oder wat echt da die EP fir run ja, war so eng EP gewircht ja, gëttlech so.
gewircht ja.
äh, dat war wo ich mech op mengg eweg sich no Sachen wéi zum Beispiel ne Oblivious Caris gemet hunn an, äh, an, an der an der hinsicht mat dem progressiven an dem melodeschen an dem wirklich atmosphäreschen an voilà, dann do passe sie genau ran an das wie du se ich hoffe noch dass äh, das nach gewissen äh, Bësse méi Fanbase kréien, ech mengen wär och cool fir sou eng Band eng Kéier hei an Europa ze gesinn, do ginn ech direkt direkt ja, dobäi. Ja.
Mee du musst och, hm?
Ech wollt eso ech hawer dummels wou ech äh, wou ech d'Band äh, äh, fond hunn ech war ech sträigen dech geduercht ech geduercht oh, du muss dem Gilles schécken dat gefällt him Ja, du hast mal bestimmt effektiv och also ech hat d'Band am Fong hat ech meng ech nach virun dir kennengelernt awer just sou Ah, nee, dat do passt elo net. A wéi s du mer dovu geschwat hues, Mert, nee, do, Mert, mee wéi, ech hunn dat vergiess, dat kann net sinn. An ech hunn et effektiv leie gelooss an huet de Pit mech erëm enges Besseres beléiert an jo, esou vill dozou. Da ka mer jo scho bal Ja. bei Nummer 6 goen, géing ech soen. Voilà. Nummer 6, Kaderchef, Liminal, Liminal Rights. Mir hunn allen zwee eist gesot an ech mengen, da kanns du mat denger Plaz 6 weiderfueren. Voilà, ma meng 6 ass warscheinlech déi kommerziellste Band, wou ech op menger Lëscht hunn. Ech si grousse Soilwork-Unhänger ëmmer scho gewiescht. Ëmmer éischter, éischter ëmmer Soilwork wéi In Flames. Ech mengen, ech hunn dat schonn oft hei gesot. Jo, jo. A mat Over Given Hate, dem deem leschten Album, hu se definitiv, ech wëll net soen nogelooss, mä nei Dieren opgemeet fir sech selwer.

Et kann en, en, en, wéi soll ech soen, e Single-ähnlecht Lidd, weess de, den typeschen Opbau, Intro, Bridge, Chorus, kann och mat Blastbeat a mat Ge, Gegröls funktionéieren, an da mat hirem typesche schweedesche Göteborger melodeschen Death Metal, wou si Scho bal hir eegen Schinn maachen. Jo, dofir sinn se op menger Säck. Ech hätt se gäre méi uewen gesat, mee et waren ze vill aner gutt Saachen do. An wéi gesot, de Virgänger Werklekeeten ass u mengen Ae awer nach ëmmer vill besser wéi deen doten. Mee deen do huet awer och eng Plaz op mengem USB-Stick verdéngt an dee steet och nach drop. Ech hat den Album net ganz gelauschert, ech hat verschidden eng eng oder zwou Single-Auskopplungen hat ech dovunner gelauschert gehat gell. Ech war eegent wie komescherweis ni sou den mega Soilwork Fan gewiecht. Ech fannen se gutt, ech fannen déi aal Saachen natierlech besser sou ne. Jo ech war ech wéi mech mat den Chardinais all gelauscht ech war awer nun net sou waarm ginn domadder. Verstinn ech.
Vläicht well et och dee Moment einfach net grad de richtege Moment war, wéi s de och virdru jo scho gesot hues. Ech mengen dat huet een heiansdo, dann, dann ass et einfach net de Moment dofir. Vläicht probéieren ech et nach eng Kéier, mä. Ech denken net, also ech, ech, ech kann man net virstellen, dass der den Album wärt gefalen, well e mir schall zum Deel, ech well net soen net gefällt, mee et sinn déck vill Saachen drop wou mer, wou ech als Hardcore Soilwork Fan net, net verstinn firwat dass se dat gemeet hunn, an iergendwou verstinn ech et ëmsou méi well et en, en absolut kommerziellen Album ass an en absoluten yeah, yeah, yeah, yeah. Äh, du kanns do, du kéinst do all, alls Lidd auskoppelen an eng Single draus man an dat ging funktionéieren. Dat ass scho krass. Ech mengen, dat ass och mat de Grond, wisou dass se bei mär do steet an an net onbedéngt, well et dee beschten Album ass, wou se jee gemeet hunn. Mhm, mhm. Verstinn.
Mm.
Naja, da kommen wir an den Top 5, gebe ich oh. so an. Geile Scheiß.
Da hun ech eng, ja, eng Band, die schon lang gibt, gebe ich so an. Äh, Dark Throne mit äh, Astral Fortress. wat mëttlerweil hiren 20. Studioalbum ass, dofir en klengen klengen Applaus. Moment äh, ja, recht.
Da kann jo raschneiden Post Production äh, Ja se hat eich lächt Joer an Album Eternal Hates Eternal Hales äh, released gehat gell, Deem am Manner gefall huet. Den heiten ass immens Riff-gedriwwenen Album. Et ass en atmosphäreschen Album. Et ass en Album, deen immens gutt ass am Hannergrond lafen ze loossen an einfach drop drop hezebaangen, esou. Ech weess nech, ech hunn den Album déck déck oft gelauschtert säitdeem e raus ass an e geet esou gutt an d'Ouer eran. Ech weess net, ech kann ech kann et schwéier beschreiwen. De Gesang ass immens esou un Dénges orientéiert, komm ech ni op den Numm, oldschool oldschool black metal band, Celtic Frost, Celtic Frost wollt ech, jo genau Celtic Frost. Dat ass immens do an Tom Warriors a Gesang och sou orientéiert ne sou am Fong wéi den Nocturne Nocturne Occulto wou dee leschte J Album esou gesongen huet. Mhm. Äh, dat sou dat ech géif et mol net als Black Metal sinn. Ech menge si si grouss ginn als Black Metal Band. Ech géif den Album hei emol net als Black Metal Album bezeechnen. Ech géif en einfach als en Darkthrone Album bezeechnen. En huet Black Metal Elementer dran, äh, en huet Heavy Metal Heavy Metal Elementer dran, bëssen Doom ass mat dran, awer trotzdem huet en eng immens gäil Atmosphär an si richteg gutt Stécker drop, vun Honey bis vir, makellos fannen ech. Also jo, an déi zwee maachen souwisou nëmmen nach dat op wat se Bock hunn, wat ech immens respektéieren an jo, Darkthrone.
Ja, da hat man von der, pardon, der Musikszene ein bisschen direkt gedreht und einfach gesagt, ihr euch alle gut und ich mache nur einfach das, oder wir machen das, was wir für richtig halten. Und ich fand, den Album ist definitiv besser wie die zwei letzten. Ich habe noch nicht alles so gelauscht, aber das war der Schere und war auch so, ah ja, okay. Ach, das war ein Dark von Album, wo ich definitiv im Kind lauschen, wie zum Beispiel mit, äh, mit äh, Arctic Thunder oder so, das waren so, oder Nordic Thunder, sorry. An dat war wierklech esou, ok, dach dat do, dat do kléngt erëm genau esou wéi wéi ech mer et virstelle wann ech en Darkthrone Release gesinn. An en plus se schreiwen mëttlerweil extrem séier, gell, dat ass scho bal am Jorestakt wou se do, wou se do Saachen erausbréngen. Gesot zanter ech den Album hat, 2019, dann 2021 an elo dëst Joer erëm eng kéien, gell, dat ass schonn. Komm mal, Jongen, also. Déi meescht lo, déi Nerds an déi Produzent-Nerds dobäi se, ja, méi wat gëtt et do ze produzéieren, wéis de? Kéinst du natierlech lo soen, gell? Ohne ja, Recht.
Dat ass awer trotzdem, se sinn non vor am Gänge mat schreiwe, gell? Ja, dat stëmmt. Kann awer trotzdem soen. Ja, also so Writers Blockade oder so kennen déi wahrscheinlech net. Méi gutt. Nee. Mee gutt, da komme mer zu menger 5. E komplette Géigendeel, awer och aus dem, aus der nërdlecher Hemisphär, an zwar Evergrey, A Heartless Portrait, wou Ufank dëst Joer erauskomm ass. Evergrey sinn och esou, esou eng Schaffmaschinn, déi hunn och réischt 2021 Escape of the Phoenix erausbruet. Ass, et ass genau, wéi war, wéi war dat schonn, ech mengen et war, war mol kee Joer. Äh, da vläit, vläit waren et 9 Méint? So, wie wann se, wie wann se kurz no hirem leschten Album schwanger gi wären an Bumm. An dunn ass der Heartless Portrait komm. Äh, Heartless Portrait mécht genau dat, wat Evergrey ëmmer scho geméit huet, äh, anstännegen, äh, melancholeschen Progress, Progressive Metal, ne? Mhm. An vläit och eng Schinn erëm besser wéi Escape of the Phoenix, huet mär zum Beispill elo net esou gutt gefall. Well do waren och e bësse méi net net unbedingt well d'Luesflieder waren, mee äh, déi Combinations, wou se do geholl hunn an déi Leit, wou se do invitéiert hunn, wéi zum Beispill och der Sänger vun Dream Theater, mm, ass lo net meng, meng Favorite Schinn, wann dem Gesang geet, gell. Zumal ech den Tom Englund souwisou schon äh, eng wierklech e super gudde Sänger ass an och e super gudde Giri- Gitarrist, sou dann brauchs de net unbedingt een wéi Deen, mais bon, soit, äh, A Heartless Portrait hat wierklech seng äh, Erzielmomenter och, an där Hinsicht, dass äh, den Album erzielt e bëssen d'Geschicht vun, oder dräi Lidder erzielen d'Geschicht vun, äh, vun äh, Abduction an, an äh, Leit, déi ge Leit, déi gefaange geholl ginn, äh, géint politesch a politeschen Hinsichten an einfach esou einfach den Hëllefruff no baussen esou weess de esou hëllef eis an zum Beispiel hiert hir éischt Single war safe ass an dat war natierlech op bëssen och bësse blöd, well dat Lidd ass genau deen Dag rauskomm wéi an der Ukrain de Krich ugaangen ass an dat Ah ja. indirekt huet dat se och e bëssen ah, ich will net so weess de schle- schlechte PR ass immer besser wie kee PR gell Ja, Mee- ja.
Mee eso dat war definitiv net gewollt mé de Message ass de selwechten ge. Ja, ja, ja. ja. ja. An eng Band mat der kon ech ech fir och ni vill ufänken soen. Äh, Schwees ass ech fir lange Fan was vun hinnen. Äh, ech fannen se och musikalesch net schlecht. Ech sinn einfach sech och kee Fan vum, vum Gesang so, ne? Mhm. Musik ass geil, awer sinn ech fir vum Gesang sinn ech einfach kee Fan gewiescht. So. Verstinn ech. Ech mengen hien huet eng, hie séngt, fir déi wou et net wëssen, hie séngt kee Growls, also Evergrey ass eng Band wou bal kee Growls dran ass, iwwerhaapt net, ja, souwäit ech weess, an hien séngt éischter an emotionalen an an an ja romanteschen Téin, kann een sou soen. Ja, ja, dat kann ee sou soen, ja. An ja, ja, muss d'Musek gären hunn. Gudd, hu mer weider Platz 4. Platz 4 hunn ech Lana Shore mat Pain Remains. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ganz vill dämonesch an, an, an Goblin Sounds. Äh, wahrscheinlech déi kommerziellste Band op menger Lëscht. Äh, ech meng, si sinn säit leschtem Joer gehypt wéi keng zweet Band, äh, seit der, seit der EP. äh, déi se lescht Joer rausbruecht hunn. An den Will Ramos ass wahrscheinlech äh, och mat de gehyptesten Sänger momentan an der, der Deathcore-Zeen. Ja. An zu gutem Recht, so ech da. Äh, du hast mal puer Kritikpunkten zu dem doten Album gesot gehat an dat anderen dat sech Lider immens gleichen, dat alles ech wie selwicht opgebaut ass. Ech muss soen, ech kann verstoen, ich kann du och deelweis recht. Awer menger Meenung ass trotzdem souvill Ofwiesslung op deem Album drop, an de Lidder selwer, et ass brutal, et ass awer och gläichzäiteg emotional an et ass och schéin an trotz den, also et fänkt scho mol direkt mat engem Fausch an d'Gesiicht fänkt den Album un, ech mengen dat éischt Lidd dat huet dräi brachial Breakdowns, déi alles korrekt maachen. Ja. An äh, dat geet och, dat zitt sech ëmmer so weider. Awer egal wéi, ech meng jiddweree kann soen, dat den Highlight vum Album sinn déi dräi lescht Lidder, déi dräi Pain Remains, ja. Remains Deeler 1, 2, Ja. 3. Äh, dat ass definitiv den Highlight an ech géif mer an Zukunft och méi An där Richtung wënschen, kënne vu mir aus also e bëssen en Album an där Richtung maachen. Dat ass wierklech esou, jo, esou eng Deathcore Ballad, kann ee soen, esou krass wéi dat kléngt, ouni, ouni elo schnulzeg ze sinn. Ech mengen, et ass a bleift brutal, et ass aggressiv Musek, et ass nonstop Blastbeat an natierlech hir Symphonic Kéier am Hannergrond, gell, an de Will Ramos, deen, deen, deen all, alles rausspäizt, wat nëmme geet. Awer et ass och immens emotionell, an zemools déi dräi lescht Ecker, do ass immens vill Emotiounen dran. An ech menge, wien, wien d'Videoen dozou gekuckt huet, weess, ass deem engen, deem anere vläicht och eng kleng Dréin iwwert de Bak gelaf. Jo, definitiv. Äh, sau, sau, sausaustarken. Zou stark an gesot op top talentéiert Musiker alle guer vun hinne gell ähm, ja. Ich wees net ob dat enke gelies has lo fir kuerzem ass bei hinne jo den Drummer ausgefall op der Tour an hun de Stéck miss ze schlécken so, a wie hien Drummer ausgefall ass hun einfach gesot jo okay Problem eise Bassist iwwerhëlt dat dann. Sou, Dude, hues du héieren, wat mir spillen a wéi mir spillen? Dat ass net den 0815 äh, Beat gell, dat ass äh, ja, hm, dat ass Maschinegewéier. BPM ass do keng Zuelen méi gell. Nee, nee, nee.
Du kritt se go Arts beiier Respekte vun wees de an an déi Spille schon mat 400 BPM oder se. Nee la na scho ja Ech Ech muss soun, wouss du dat gesot hues, wees ech dats ma eis do eneg sinn. Äh, Um Ufank natierlech ass Sun Eater erauskomm. Sun Eater huet, huet, äh, huet YouTube gebrach an alles, wat iergendwéi mat Metal ze dinn hat, huet just nach iwwer Sun Eater geschwat, gell? An dono iwwer äh, Into the Earth. Mee, genau, ja.
mee et ass, et ass, wéi du sees, äh, déi läich, dräi läscht Stécker Sorry, du bräichs du bräichs just déi dräi, dat ging duergoen. Et ging et ging et ging perfekt anenee goen. Ech soen net, dass déi aner Lidder net gutt sinn, mä am Verglach zu Pain Remains, der Trilogie, sinn déi ja, net méi interessant. Ech fannen dat hues de verdéngt, wann s de den Album duerchlauschters. Den Album ass gäil, et ass brachial a wann s dann Ukënns bei Pain Remains, gell? Hm? Hues de dat verdéngt, der duerch ze kämpfen, duerch, duerch, duerch déi Brachialitéit, fir elo eppes, eppes méi Geschmackvolles nach ze krä- dobäi ze kréien, Ja. als Kréinung uewendrop, esou, als Ja. Punkt um i, als, als, als Kiischt uewen op der Schlagzeil. Mm. esou.
Ja, So onrecht gesinn hues ech du et. net.
Mee, wa- bei mär war et, äh, wéi gesot, mat den éischten zwee Singlen, No der zweeter Single war ech och nach ëmmer déck gehypt. Ech hu geduet, ok, d'Jonge bréngen effektiv den Deathcore, eng nei Well vun Deathcore, well et sinn kuerz no hinne sinn nom ganz vill Deathcore Bands aus dem Buedem komm, déi probéiert hunn Lorna Shore ze man oder sou eppes ähnleches a wat och deelweis klappt, geklappt huet oder och net. Mee mat deem drëtten, mat der drëtter Single-Auskopplung, mengen ech, do war esou, hm, ok. Kléngt awer e bësse monoton fir mäi Geschmaach. Du hunn ech et och si gelooss, mhm. bis den Album do war. An ja, dat ass e gäilen Album, mä ähm, ja. Wann, wann ech kéint just déi dräi Läscht betitelen, da wären se definitiv uewe bäi, mä dofir ass et bei mir leider net duergaang. Ja, ich verstehen.
Ich verstehen. Es ist gut gestresst, mais. Äh, Ja ech fannen e leeft immens oft bei mir gell. Dat ass e immens gudden Album fir moies unzemaachen, wann ech op d'Aarbecht fueren, fir mech duerch de Verkéier ze kämpfen. Do mécht en immens Spaass gell an och fir Ja. heem no eng Kéier. Äh, e leeft immens oft bei mir gell an ech hunn e wierklech gär. Gutt, da gi mer scho weider. Voilà, fuer duer, Maillon. Wou si mer bei Platz 4 he?
Platz 4 ginnech bei déi norwegesch Multiinstrumentalistin vu Sylvain mam Album Nova, wou warscheinlech dat schéinsten ass, wat ech op menger Lëscht hunn, an dat sënnlechsten un Musek, wat ech do hunn. Dat ass eng Mëschung aus Brutalitéit, Also als harsh, nennen man net Brutalitéit, mee als schéin Chaos an Harshness irgendwéi. Dat ass dat, wat Nova ausmécht. An generell ass Sylvain fir mech, ech wëll net so soss näischt, ouni elo irgendeen ze beleidegen, mee wann et Alcest gëtt, da gëtt et och Sylvain an déi sinn esou, déi sinn op enger, op engem Level fir mech. Wann net Alcest en Album erausbréngt, deen déck gutt ass, da maache si dat. Punkt. Okay.
okay, ja, ja, ja, kann ich verstehen. Äh, ich habe den Album nicht gelöscht, das tut mir leid. Ich wollte das nur holen. Ich wollte das nur holen, weil das geht mir aber auch gefallen, wenn ich auch so ein bisschen in der Black Gaze Richtung, aber auch ein zu Gerallösteren. Äh, ich meine, die kannst du auch definitiv an der Genre so ein bisschen mit rapacken. Absolut, ja. Ja, ja, ja. Und, äh, ja. Ja, das, das ging ich mal. Gëfter Gëfter e Schoss éier Gëft
Dann kommmer kommmer wat Bronze Medail. Wëlls du net deng féiert zon? Nee? Na schwa der schonn bei Lanner Scha der Fa méi féier. Awer dat däi féierten?
Oa fa Deet mer leet.
wat ass du ass alle féier opgesot ne? Ja ja dach dat war féier ja ja. Ginn wer wat dräi Bronze wéi s du sees.
Dann äh, Abstract Illusion oder An Abstract Illusion mat äh, Wow. wow! Sinn dat sou si net zeche wien Elo ja a belo se den just nach
Summer Di gët effektiv wow. Maja wow okay okay da war se falsch. Eng Band, déi mer allen zwee guer net um Radar haten, déi och relativ Newcomer sinn. An ech mengen, do komme mer eisem Kolleeg dem Metal Inspector, dem Dan, bäi Merci soen, dat en, mengen, mir hunn alleguer de Review gelies gehat vun him. An wann der wëllt, kënnt Dir Iech deen och gär ginn op sengem Instagram-Account.
Wow, wierklech wow! Ech si frou, dat do entdeckt gehat ze hunn. Dat ass eng richteg. Progressiv Extreme Metal Pärel déi een esou ka fannen, zemools wann een momentan kee Bock huet op, loosse mer mol net soe kee Bock, oder wann grad keen neien Opeth oder keen neien Neo Obliviscaris Album zur Verfügung ass, da lauschtert een dat do ganz gären ne. An den Album gëtt och genau dat gell, en ass immens progressiv, immens vill Ofwiesslung drop, en ass aggressiv. Immens gudde Gesang, immens gutt musikalesch, over the top, wow, atmosphäresch, immens atmosphäresch, emotional, et ass alles drop, wat ee gär well hunn. Ech war am Ufank erféiert, gell. Eleng, eleng wéi mer, wéi mer allen zwéin gesinn hunn, dass de, dass de Metal Inspector eng 10 verdeelt huet, eng 10 vun 10, do war ech scho e bëssen esou, hm, wisou gëtt deen eng 10 vun 10? Esou, dat kann nëmme ganz gutt sinn. An an en huet net gelunn. Also ech war wéineg iwwerrascht éischs mol wieso kennen ech dat net an zweetens wou war hien dat sichen an dëttens hunn se hunn se nach Alben an effektiv so yeah. den Alben fir runnner den ass mindestens genauso gut fläit bis se manner gut produzéiert méi dat do ass ass Jo ass ass d'Kiischt um um Kuch gell?
Ja vun, och pu jo wéi s du sees vu Pro der Produktioun ass dat do e richteg saugude Sound gell. Dat dat an dat ass och ee vun deenen Alben wou s de muss mengen ech um Stéck lauschteren. Ja ja dat op fir du kanns net einfach esou och wëll der dat do Lidd lauschteren esou ja kann ee maachen awer et ergëtt einfach Sënn als grousst Ganzt esou Ja, gëtt ja, méi ja, et ergëtt einfach méi Sënn gell. Ja jo bei mir steet en och op der 3 dofir. Ech meine ass och déi eenzeg Plaz vu mer gemeinsam hunn, wou et genau op de Punkt trëfft mat ech mein Gronn da.
Ja ja ech mein noch déi zwee sech Bas Mä du zu Band zu mer gläich haten an der der Tënlecht. An äh, ja.
Menger se dat och gut, well gëtt dat Leiit eben nach méi äh, Interesse fir so hm, well ech muss so, um, ze hunn. Ja. Well déi lescht Joren hate mer bësse vill Ähnlechkeet drop deene leschten zwou, wou mer gemeet hunn, dëst Joer ass et bësse méi an aner Richtung gaangen, wat wat ech ëmsou méi cool fannen, gell, muss ech soen. Ech mengen, d'lescht Joer hate mer awer och just een oder zwou Gemeinsamkeeten op eiser Top Ten Lëscht gehat. Dann mol egal wéi Déngens. Déngens, Déngens, Gedéngens. Ja.
Ech hunn hei sou immens Problemer fir op Nimm ze kommen, gell. Du hues dat och. Oder vill méi weem sees et? Well ech wees schon heizen net wie Scheche gell an da verlängst du, datt ech nach Albe vum läschte Joer kennen. Spiritbox, dat wollt ech soen. Ja, okay, ja, Spiritbox okay, ass ja. an eiser Lëscht, dann schees et wat nach méi. Äh, äh, jo, mir probéieren ëmmer Offissen dran ze kréien, so. Mee, mee déi Äh, lescht das- Woch hu mer eis e bëssen ofgeschwat, mengen ech. Dës Keer hu mer se gemeet, ouni lo Wirklich. Ja, ohne nur dem anderen zu gucken, einfach so, da hast du, da hast du, was ich will, ja. da hast du, was du willst. Und, äh, ja. ja. Das ist dann gehässig, mehr war mir richtig.
Dufir ass mengg Lëcht och eng Pitlech an Gil seng Lëch ass eng Gil Wahrscheinlech vum, ja. Ja.
vun de Bands hier, ähm, vum Sound hier, definitiv. Ja, definitiv ja. Mee gutt, da kënne mer scho bal bei de Sëlwergewënner goen, bei dir. Voilà, Sëlwer ass bei mir wie gedott, ass der Belsch mat There's Always Blood at the End of the Road. Schéin.
Ech hat déi Band duerch dech kennegeléiert gehat. Ech hat déi éischt dräi Albume gelauschtert, déi am Fong esou eng Trilogie bilden. Saugutt, sauatmosphäresch. Bëssen Black Gaze och mat dran gehaat gell? An wou deen heiten Album rauskomm ass war ech iwwerrascht well en immens aanescht ass fannen ech wéi déi aaner, wéi déi aaner dräi. En ass vill méi aggressiv. Vill méi rauh och.
Jo, jo, méi knaschteg och gell? An trotzdem schéin. Ja, ja, fir eis ass schéin. Fir mech all voll, fir mech all voll. Fir eis ass definitiv schéin. De Gesang ass mega krass, de Gesang ass wirklich immens, immens, wirklich die, die high screech vocals, so ja. ähm, immens gëftege Gesang drop, gell. Ech war, ech war baff, wo ich den Album gelöscht hat. Von der ersten Sekunde, dat ich dit schon FN, äh, ja. ich weiß nicht, wie das heißt, äh, genau.
dat war schon, bam, gell, direkt richtig an Gesicht, gell. An war immens onerwaart gell, datt den Album esou ass wéi en ass gell, an ech hunn en ëmmer méi oft gelauschtert, ëmmer méi oft gelauschtert, sinn ëmmer méi waarm ginn domat, an jo, Platz zwee. Am Verglach zu deenen aneren zwee wou se gemeet hunn, oder dräi, sinn ech mer net méi sécher, oder zwee wéi vun der dräi, vun der dräi, deen hei ass ass e bësse wéi wann wéi wann s alles dat wat wat d'Atmosphär ausgemeet hues erausgeholl hues an du hues just nach Jo, Black Metal gespillt, awer ouni d'Atmosphär net ëmzesetzen, wéi s de spills. Iergendwéi.
Ja, ja, ja, ja, dat ass gutt erkläert, jo. Jo.
Nee, top Album. Ech géing si och definitiv eng Kéier gär live gesinn. Ech mengen, ech hat, ech hat d'Éier gehat, hiren, hire Gittarist eng Kéier live ze gesinn, mat senger separater Band. A wann s de kucks, wat en a senger separater Band mécht, dat huet guer näischt méi mat, mat Wiegel och ze dinn, gell? Dat ass, jo, Pustekuchen am Verglach. Ëm, ëmsou méi Shoegaze an ëmsou méi, jo. Ech well net soen Emo, awer bal. Na. Mee gutt. Da komme mer bei mengem, bei mengem Sëlwermedailen. Dat ass eng, äh, eng amerikanesch Band, déi Holy Fawn heescht. Net hellege Faun, okay. Äh, d'Bedeitung vun der Band ass éischter am Respekt vun der Natur an, dem ja der Hellegnis vun der Natur an den Album ass Dimensional Bleed wou dëst jo erauskomm ass eng Mëschung aus alles wat de Gilles gär huet, prinzipiell Post Black Metal, Shoegaze a Black Gaze, wat wëlls de méi? Ech hunn alles wat ech wëll, I'm a simple man, I'm a simple man, voilà nee dass dass mëttlerweil muss ech ganz éierlech soen. Déi Zäit wou wou Emo in war hunn ech och ja. de Geck iwwer Emo gemeen. Mei mittlerweile sonn ich mal es sinn och egent vun Emo kant, well ech gi mat so emotionale Lider keng Ahnung ich verbannen du deck viel demmer dann de ganzen Album ass duerch duercht äh, duerch äh, vun Traurigkeet vum vun dem echten Toun bis de lächten gemëscht mat dem Black Gaze ass fir mech definitiv e Meeschterstéck an ech kann den Ech wëll net zun eemol den Dag méi et passéiert mëttlerweil eemol den Dag bal ganz lauschteren. Okay.
Das definitiv eng Band, okay. wo ich mach fig viel erhoffe, weil die huet auch schon pur pur Alben dobausen, wo wo gut sinn, me wo net so jo sou Shoegaze sinn oder sou sou dat dat gewëssent surdimensionellt an bëssen sou Bizarres, keng Ahnung, ass schwéier z'erkläre wat ze man, mee wat ze man kléngt gutt, dat ass alles wat am Fong duergeet. Kléngt interessant.
An awer och näischt wat s de kenns. Jo dat ass näischt wat ech kennen, och näischt wat ech géif sou direkt siche goen, natierlech, sou wéi s de natierlech elo beschreiws kléngt et ëmmer natierlech gutt. Äh, ech géif der Saach och definitiv eng Chance ginn, awer ech weess net, ob ech mer da géif och mat der Band selwer géif äh, waarm ginn. Ech kéint, sozusagen. also ech kéint, äh, wann wann ech lo kucke wat ech nach a menger Lëscht hunn, wann wann s de wann s de Alcest gär hues, wann s de Sylvain wëlls lauschteren, Mhm. dann dann ass dat do net vill aneschters.
Okay, okay. Jo dach, dat, da kann ech der mer awer glécklech géigewich sinn. Gutt, do komme mer souwäit. Goldmedail, Plaz 1 hunn ech Galera mat Mirage. Wien hätt dat geduet? Wien hätt dat geduet, jo. Ech war, ech hat mer, ech war natierlech schonn Show op deen Album, schonn wäit bevir e rauskomm ass. A wou ech déi éischt Single-Auskopplungen héieren hunn, wosst ech, Dat do gëtt richteg gutt gell an ech war net enttäuscht ginn. Den Album war beemol do ech hunn ageuetemt an engem Stéck an et war e Genoss, e Genoss vun hanne bis vir. E brachialen Album, e schnellen Album, en aggressiven Album, esou soll moderne Black Metal héieren mat enger saugudder Produktioun, richteg guddem Sound. Äh, geilen Gesang. Et ass selten, dass ich de Gesang löwen bei enger Black Metal Band. Sind mir hei muss ich de Gesang löwen, gell? Ja, äh, richtig so die, die Verzweiflung. Ja. ja, das ist richtig so, äh, richtig. Der Mann hat einfach Schmerz, gell, wenn er singt, gell. Das, ist, ja. das könnte auch rüber, gell. Emotionale Shit ist das, gell. So starke Kinder. Äh, von, doch von Ech hat e bëssen och duerch de Lyrics gelauschtert, gell, ma dat ass natierlech wéi vill modern Black Metal Bands, geet vill ëm ëm Misanthropie an ëm ëm Narzissmus an ëm hei an do Self Destruction an esou weider. Dat dat spiers de och eraus, gell, dat ass wierklech en Album mat deem leits de mat a während deems de en lauschterst, awer op eng op op eng schéin Aart a Weis. Ech genéissen et, gell, ech hunn en och, dat ass och definitiv den Album deen ech dëst Joer am meeschte lafe gehat, gell. Am Repeat heiansdo, gell. Ja. Äh, esou genoss. An och punkto Gittaren, sou gutt, gell, sou gutt Riffs dran, gell, Ja. melodesch Saachen dran, gell. An den Drummer ass och eng absolut Maschinn, gell, op der Batterie, gell. Dat ass dann och deelweis nonstop Blastbeat dran an awer erstécks de net dran. Dat ass net, dass du denks, Wow, do ass lo wierklech Ja. mega krass, gell. Dat ass, dat ass gutt ausbalancéiert, gell, vun hannen bis vir. Ech mengen, dat mécht och An, ähm, d'Produktioun aus.

Et war Schmackes an ech hoffen, dass si weider evoluéieren an dëser moderner Phas vum Black Metal, wat och definitiv machbar ass. An ech menge si sinn do e gutt Beispill dofir gell, mhm. wéi du et kanns maachen. Ech menge hun et just net wg gelauschtert, well well ech net wieklech an der Black Metal Phas do war. Ja, ja, ah, kann ich auch verstoen. Ja, dat, dat, dat, kann, du wees wie das ge dat kënnen dat geet dann lo ass gut kal debausen lo leeft re méi ders der schnellen an der Spaen ge absolut ja.
absolut Scha ja. doch ech bei 24 Joer hat ech nach äh, viel gesot dat se mens ka vergleichen mat mat Magua mat mat mat Suada oder so gedee was mat mat Beem ofgeld äh, Diskeier brauchen se sech Definitiv fir kengem vun deene Bands méi ze verstoppen, mat si verschiddenes souguer nach äh, also hiren Album ass weit ass besser wéi dat wat Beem of the Sewer lo rausbruecht hunn. Ja. Ech well den Album net schlecht riede gell, ass och ass net schlecht gell, méi dat hei dass das First Class äh, moderne Black Metal Gesondheet. Nee, dat war gehouscht, méi okay. nee, ech ginn der recht, ech mengen Gera huet huet sech viru kengem méi ze verstoppen. A mëttlerweil hunn se och, mengen ech, genau dat fonnt, wat se wëlle maachen. Um leschten hunn se ja. d'Schinn ageschloen, do gi mer hin. An dës Ke hunn se, hunn se d'Schinnen ausgebaut. An äh, mhm. definitiv Gas weiter. Mo kucke wou die Rees hi geet. Ähm, du gespannt.
Ja an da këmmer wer mein ma mein absolute Gewënner. Schmengen wann äh, de Metal Inspektor bis haien erlauschtert, Dann wees du wer lo kënnt. Dat ass äh, Wilde Run oder Wilde Run, wo Ufank Januar dëst Joer rauskëm ass oder schmenge so Enn Januar mat Epigon. Ja. Ja, wat, wat, wat kann ech iwwer den Album so, well ech net schon tausendmal gesot hunn. Äh, Lausch dat Wilde Run. Dat ass dat eenzeg, wat ech kann. Wilde Run ass progressiven Wahnsinn mat Folk-Elementer dran, mat äh, Opeth-ähnlechen Opbau vu Lidder. Seng Stëmm erënnert mech ganz vill un Opeth, déi gutt Opeth, also oder vill méi déi lues Opeth an déi déi haart Opeth, wou hien dann och säin Growls erausfiert an Epigon ass ass wéi en wéi e Bild vum Picasso, well et esou verwirrend ass am Opbau, wéi s de et lauschters an a wat déi Lidder mat der maachen an jo. Dat ass deen Album wou am meeschte gelaf ass an dofir steet en och op eent gell an der leeft nach ëmmer schëllen grad han ulafen nee dat net vor beim ophuele mee do no wahrscheinlech wahrscheinlech ja. ich kann verstoen ich wees ass die Band immens gern hues an ech fan se och gut fan se wirklich stark äh, hat schon den echten Album hast man schon gewise gehabt äh, si mat dem neiem bësse méi warm gin wie mat dem echten muss ich soen ähm, Et ass awer elo, et ass mer heiansdo e bësselchen, e ganz klengt bësselchen ze vill progressiv. Ja. Äh, obwuel ech progressiv Sachen immens gären hunn, mä dofir mécht et mer heiansdo, et, et mécht net, ah, das ist schwer ze erklären. Ech wëll net soen, et mécht dat Spaass et ze lauschteren, awer et ass e bësse méi ustrengend ze lauschteren Ja, an das, dann das ist ustrengend, lauschteren ja. net sou oft, gell. Mee ech hat den Album, ech hat den och eng ganz duerchlafe gehat, gell. Äh, et ass Definitiv Top Tier punkto punkto Produktioun, punkto Instrumenter, punkto Talent vun den Musiker, dass ja definitiv gäile Shit gell. An do ware mer scho bal
gepackt lo kommen mir rëm bis nächst Joer Dezember 23
Nee, nee natierlech net hunn mir scho villes geplangt och fir nächst Joer. Punkto wat mer solo, also wat mir eleng maachen an och mat Punkto Interviews, wou mer mat Band warscheinlech wäerten hunn, ass schonn villes geplangt an da kënnt Dir Iech op eppes freeën, wann Der weider wëllt dobei sinn. Jo, mir wëllen vläicht un dëser Stell och nach, well ech denken, dat kënnt jo elo nach 2024 eraus, Danke un all déi Leit, och wa mer näischt gewonnen hunn, mä all déi Leit wou fir eis gestëmmt hunn. Bei den rtl Podcast Awards muss mer nach eng Kéier e grousse Merci soen. De Schampes war gutt, ne? Also dat, dat kënne mer definitiv bestätegen.
An dat war och den eenzege Grond wisou mer do waren, ne? Mä et hätt net sollte sinn, mä mir wëssen, datt mer eng, eng, eng trei Fanbase hunn an datt mer där alleguerten, zumindest alleguerten deene Leit dobausse wou, wou dru gleewen un dat wat mir maachen, e risegrousse Merci. Ja, mir sinn och ganz houfreg drop, ne? Absolut. Definitiv.
Absolut. Mir hunn eis do äh, an eppes rageschafft, och wann d'Joer net ëmmer so einfach ass an äh, ëmmer äh, Problemat, Problematik kann optrieden oder so. Mee mir sinn nach ëmmer do an mir maachen noch weider. Vläit nëmi so regelméig wie dat scho vläit gemierkt huet, well man wie gesot do nach ganz Koup aner Sachen iwwe bäi hunn. Mee Kaméidi ass ass weider hinne Begrëff och fir 2023 an äh, Absolut. ech ging soen, domat hu mer eist gesot fir de Steer. Bleift just nach eppes ze wënschen. Hm?
Wënschen iech sche Feierdeeg an e gudde Rutsch an äh, Drénkt mir gehéieren eis nächst Joer. Drénkt genuch, genuch net ze vill. Bleift hydréiert. Hydratéiert.
Hydréiert. Ech, ech an de Pit, mir wënschen iech eppes a bis nächst Joer hei bei Kaméidi. Absolut.
Au revoir, Messi Damm.
Tschüss.